Mũthikĩrĩria wakwa ndakũnyita ũgeni oro rĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ njega twendete ya ũndũire witũ wa Mũgĩkũyũ ngetwo ngetĩka ah, tondũ ndingĩkĩĩta mwengi wa mũirũrĩ mũcera wa mbarĩ ya mwenda mũthĩ ngwenda goro na ihenya tuĩke summary ya video ĩrĩa ndaikĩtie harĩa ng'enda-inĩ ya ũnyui wa njohi kũrĩ anake aitũ na airĩtu aitũ onao kũnyua njohi na makarega kũhika kana makaga kũhika gĩtũmi kĩrĩa kĩnene mũno gĩcũngagĩrĩria anake aitũ gũkorwo makĩnyua njohi nĩ gũkorwo eh, matiatwarire wĩihwa hĩndĩ ĩrĩa maruaga wĩihwa nĩ indo iria citwaragĩrwo mama hena nyanja ya njohi na indo iria ingĩ cikoragwo cikĩrũmanĩrĩra hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ngakĩmũririkania tondũ ndĩikĩtie video ĩyo ya kuonania indo iria ciagĩrĩirwo nĩ gũtwarĩrwo mama kwoguo njohi ĩyo ĩ- ĩtwaragĩrwo mama a- a- ĩ- mũndũ- eh, kĩmwana gĩkĩhoya irua angĩkĩaga gũgĩtwara eh, njohi ĩyo nĩ ĩgacoka gĩkĩnyue ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ angĩkorwo maithe maitũ eh, nĩ maregire gwĩtwara njohi hihi nĩ ũndũ wa gwĩthoma mũno gĩkũnjũ tondũ ndakĩmũgweteire Ah, ma- makĩrwo magĩtwara njohi makiuga nĩ mahonokire matwaraga njohi na matiendaga kũnyitanĩra na njohi ĩyo

ithe wao angĩrega gũkorwo aracĩirie eh, nyina wao ũrĩa kwagĩrĩire agagĩtio na okorwo nĩ njohi kana agagĩkorwo ona ndakĩrĩ agĩthiĩ gũkĩracia Ah, ĩyo nĩ ndeto ĩngĩ ĩkoretwo ĩkuĩte mbũri ta tha agĩkorwo we ndaracĩtie na ndagũrĩte nyina wa mũirĩtu na njĩra njega ũguo ta kuga ona ndagĩthire kuona gũtikĩrĩ na njohi yagĩtwarirwo ũguo nĩ gũkiuga mũirĩtu ũyũ onake ndagakĩhika tondũ Morena akĩmwĩrire mwĩirĩtu ahikaga na runo rwa nyina ũrĩa nyina agũrirwo koguo angĩkorwo nyina ti mũgũre ũguo nĩtakuga mwĩirĩtu ũyũ onake eh, macũngĩrĩro make ndagakĩhika na angĩhika ndangĩhota kũiga mũciĩ nĩ tondũ harĩa rũgongo ndakĩmwĩrire maũndũ mothe makiuma harĩa rũgongo eh, angĩkorwo ithe wa mwĩirĩtu ndaracĩtie onake nĩ hinya mũno mwĩrĩtu ũcio gũkorwo atĩ eh, nĩ okĩona mũthuri wa kĩmũhikia nĩ tondũ nake ithe nĩ ahingĩrĩirio kuoya indo cia mũirĩtu eh, tondũ imegitĩre angĩoya indo cia mũirĩtu naye ndatwarire icio nĩ indo iria ndĩmwĩraga ciĩtagwo kĩagararu na hau nĩho thĩna wambagĩrĩrio wa mĩciĩ ũkaiguaga andũ nĩ makua nĩ tondũ nĩ arĩa kĩndũ we atatwarĩte ũkaigua mũndũ nĩ arwara mũmero tondũ nĩ amerie indo atatwarĩte ũkaigua mũndũ nĩ- nĩ- nĩ- nĩ arwara nĩ arwara nda

kĩa ũndũire witũ wa mũgĩkũyũ ngeto ngetĩka mwenge wa mũirũ rĩ mũcera wa mbarĩ ya mwenda nakĩo kĩrĩnyaga gĩtheru kĩrogwata ira kĩrogwata